Insellmulkom u nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa u propju din il-ġimgħa ħankunu qed nitkellmu fuq il-pont tat-triq il-wied tal-Imsida u triq iċ-Ċentinarju tal-Parroċċa fil-qalba tal-Birgu. Ħamul lem.
Ciao. Ejjew miegħi. Bħalma qed taraw, Infrastructure Malta qed tibdi mill-ġdid il-pont li minn triq reġjonali tgħaddi minn fuq Triq il-Wied tal-Imsida. It-twessigħ ta' dan il-pont hija parti mit-titjib tat-triq reġjonali. Triq reġjonali bħalma nafu hija parti mir-rotta li taqsam lil Malta minn fuq sa isfel u bħalma nafu wkoll jgħaddu eluf ta' nies minn fuqu. Allura, kif ħa jitwaqqa' u jerġa' jinbena dan il-pont mingħajr ma tingħalaq it-triq? Fil-fatt Infrastructure Malta qiegħda tippjana x-xogħlijiet tagħha b'mod li x-xogħol ma jsirx matul il-ġurnata ħalli Regional Road tibqa' miftuħa. U x-xogħlijiet kollha qegħdin maqsuma fi tliet fażijiet. Fil-ġimgħat li għaddew, l-erba' korsiji eżistenti ġew imressqa lejn ġenb tal-pont sabiex il-ġenb l-ieħor beda jitwaqqa' u jinbidel. Bħalma qed taraw, terz mill-pont huwa diġà lest u issa li jmiss huwa li jinkesa' bl-asfalt. Il-fażi li jmiss hu li ż-żewġ korsiji li hemm tilgħin lejn Santa Venera u sejrin lejn il-Marsa ħa jinqelbu fuq il-pont, ovvjament, la jkun lest biex imbagħad tkun tista' ssir l-istess biċċa xogħol fuq il-parti li bħalissa għaddejjin minn fuqha l-karozzi. U meta kollox se jkun lest, sinjuri, se jkollna ġmiel ta' pont illi t-tul tiegħu huwa ta' 23 metru. U korsiji.
Flok erba' korsiji kif konna qabel, ħa jkollna sitt korsiji issa. Issa, dan il-pont ħa jkun fih tnax il travu illi b'kollox jiżnu 288 tunnellata, sinjuri! Senti di li għandek tikkumplika l-affarijiet. Biex tifhmuna eżatt, jien għamilt il-kalkoli, jiġifieri dawn it-travi jiżnu eżatt daqs jien u Daniel għal 1,756 darba. Hemm l-Alla spjegajtli hekk għax issa vera ċara. Ejja għal li jmiss. Infrastructure Malta rranġat ukoll din it-triq li għaffija, triq il-Palazz l-Antik tal-Gvernatur. Eh, qabel kienet magħmula mill-asfalt, Issa kif qed taraw ġiet ippavimentata eh, hija triq magħluq għal karozzi u allura tista' titgawda mhux biss mir-residenti tal-Birgu imma minn daw bħali li jkunu hawnhekk qed iduru dawra. Infrastructure Malta hawnhekk f'din it-triq, ġifieri triq iċ-ċentinarju tal-parroċċa fil-qalba tal-Birgu, eh, kienu għaddejjin bosta xogħlijiet li ġara li nqala l-wiċċ kompletament sabiex eh, reġa' sar mill-ġdid b'saffi ġodda ta' asfaltar. U issa nista' ngħidilkom li hija sabiħa u miftuħa.
U dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Tinsewx, jew YouTube, jew Facebook, Twitter, idħlu fejn tridu ħalli tkunu aġġornati bl-aħħar xogħlijiet li qed tagħmel Infrastructure Malta.
Narawkom id-dieħla!